Eye Dan zɔ be, Míate ɖe míaƒe nukpɔmɔ yi ke míena ŋkɔe be Pan-Afrika ye wɔna yi ke míede to me eye yi ke ame sia ame nya kpɔe ko be dumenyomesuaƒe ƒe gamee de. Eyawoe nye nuyiwo ke yome tim míele. Metɔ eɖem Kwame Akoso, ɛɛ, Ɖɔkta Kagbo ku mɔ dzi midawo. Ele mía gbɔ nɔ ge gbã aɖo atsyɔ̃ ne wɔnawo ye Doctor Jakofi le ŋɖeka eve aɖewo me kɔ ge na mí yi nenema ke egbea míe nu ƒo ge tso míaƒe drekukuwo ŋuti. Nukawo míekpɔna le drekuku me ye nukawo wòfia? Woɖi ɖo. Miɖa wò. Mía dome zɔna o. Zɔ ɖe mía ŋu. Ɣeyiɣia de be míaga te ɖe ŋutiwo ale be wò nufiafia yiwo ke nàfia nagayi dzi na mí. Abe ale ke nèwɔnɛ zi geɖe ene. Menya nyuie egbea be nu yi ke fia ge nale amyigba nye be, eh, madze egɔme kple nye biabia ɖeka va ɖo hafi míage ɖe teƒe ma. Le, menya nyuie be dekɔnu yiwo le ʋenyigba dzia, wo dometɔ aɖewo nye, wo be ne ame aɖe kua, amea ƒe taɖa, ame ƒe fe, wo ɖina nu ma ko be wova yi ɖi luʋɔ. Nye mese egɔme o.
Ekpɔ. Eeee, gbetɔ ƒomeawo mi míedzɔ ɖo. Ƒomeawo me nɔ ge nɔ la ŋuu va ɖo kɔkɔ ma ɖe ne Mawu me yi hafi nàte ŋu adzo le ƒomea me ayi ƒome bubu me. So míeŋea woa, nu ye míewɔna enye be fisia afi nèle. Ne gɛ ne lea, mhm. ne ku woɖi wo ɖe gɛ nyigba hã dzi kɔa, mhm. ke tsi gɛa wo dome. Na blotsie ne le, ye ne ku etsia blotsi ko ke etsi yevuwo de. So nu yɛ mi wɔna yɛ be eyi ne kua, mhm. ete be wɔku wɔkplɔ luʋɔ va aƒee be nagadzɔ ɖe evawo dome. Ne amegbetɔ eyi wòkua, va se ɖe yi ke me wokpɔ ŋutilã gbɔ eye ŋutilã bu megaɖi o, mète ŋu dzodzo va yi ɖe aɖo ta Mawu gbɔ o. Ta nu ye dzɔna enye be, eyi ne eku wòle be woakɔ wo va aƒea, womete ŋu wɔ ame blibowo katã kɔ va yiyia o. Fiwo ɖi geɖe wo ɖiwo le afi ma gake eye wo nya si etso wo ɖa wo fe kple nu vivi aɖewo le ŋuti o kple wò nudodo aɖewo koa mete ŋu dzodzo ge aɖo ta Mawu gbɔ o va se ɖe yi ke me wova ku nu ma gbɔ wova ɖi ɖe afia ɖe. So wokɔ va tsɔ fie na blutsi ne le afia wo nu mawo katã ɖe ge le ŋuti o. Asu ŋuɖoɖoa ɖo akpe ɖe eŋuti akɔ ve aƒee. Papa, nye biabia nye be nukata menye ŋtigbalẽ ŋti nu bubu ɖe ke wònye eɖa kple fe ye nye nuye ko woyɔna zi geɖe o. Eɖae nye wama katãe. Eɖa mee nye wò susua. Efea hã, ashia, wò susu le ashia me, ele afɔ me hã. Susua, susua le tame na wò ɖee. Woƒoƒoe ƒu ɖe wò ashi me. gaƒoƒoeƒu ɖe afɔ me. Afɔ tɔ ye míeyɔna be reflection. Dɔléle aɖewo lia wò ŋutilã katã wodzi woaklã. Nusianu yiƒe nerve point le nui afɔƒo me. Susu ka le afɔƒo me? Ele asi me. Nua te dɔléle aɖewo lia, ne woglo woglo edze be woava ali asi teƒe ya wole la afɔƒoa me. ko wode na wò le afi ya wòle. So efe wòsusu wòsusu ye ma wòsusu wòle afi ma, asi ƒe efe wòsusu wòle afi ma, wò ɖa ya enye ahoho. Eɖa gɔme enye susua eye ya eɖa ye míekɔ na massage na brain lae. Mate amewo katã ta koli koliko maa susu na wofiã gake womenya aleke woawɔ la o.

Eye ɖawɔlawo ƒo asi ɖe woƒe ɖa me nenema. Ɖawɔlawo nye mevɔvɔ̃ dzi ɖom na mi o he. Ke le fukpekpe mea, wokui da ɖe wo ɖokui dzi. Ɖawɔla ɖewo kpea fu elabe dɔléle kple susu nyamanyama hã wole amewo ƒe ta me wokɔ yi mea eye wokɔe wonɛ va ƒo asi ɖe eme hebe ɖe eɖa nyam na wo koa, eɖe xɔ ge. Akpɔ, emata ɖawɔla geɖeawo. wonɔ dɔ lém kabakabakabakaba.
Ta ke fie be nenye be ame aɖe ku ko wome womeɖi wo womekɔ wo liʋoa va wodee va ɖi oa, ke fie be ame ma tsi teƒe mae ma? Fia fia ne ku ɖe wo ko ke tsi afi ma ke wò luʋɔ tsi afi ma megagbɔgbɔ ge va ƒomea wò ƒometɔwo me o ƒomea me o. Ɖe wogblẽ nana?
Oo
e ekpɔ e sola nui gbɔgbɔ luʋɔa le mía me Mawuea le mía mea. Eƒe ŋgɔgbeyiyi aze be wòano teƒe aɖe akpo nuteƒe le afi ma ʋuu. Hafi adzo. A, a, aɖu nu ya wome wodzi ɖo wòzɔ ɖo abe amegbetɔ enea, mm. eze be wòaɖu nuawo dzi le afi ma hafi ayi teƒe bubu, ava yi nuteƒe bubu kpɔ ge. Gake eye wòdzɔ nenema ne va dzo va yi tsi ame bubuwo dome, nuteƒekpɔkpɔ le, megale nɔviwo dome o. Eme kɔ.
Eɖe fu.
Eme kɔ nu míava míaƒe subɔsubɔwo gbɔ egbea míatsɔ eƒe subɔsubɔwo sɔ gbɔ ɖe xexeame gbogbo vɔ ne míeva abe Ghana du ye me míelea Kristo subɔsubɔ li ye míetɔ dzo gbawo ƒe Moslemawo ƒe subɔsubɔ li ye dekɔnu ƒe subɔsubɔwo li eem nye me nya eya o bet me nya nyuie be míwo Kristotɔa mí zã agbalẽ yi ke mí yɔ be ŋɔŋlɔ kɔkɔe yi ke nye Biblia ye mí zã nɛ amewo Catholic tɔa mí zã na Rosary kpe ɖe ŋuti mí tɔ eee Moslemawo zã na Koran, Tesbah kple toto. ye míwo dekɔnu towo hã etsi ƒo ƒo ɖi. Wozã, wo, wo, woyɔ woƒe mawuwo hedoa gbe ɖa na woƒe mawuwo toa etsi ƒo ƒo ɖi. Nye bebie gbãtɔe nye be ɖe e, subɔsubɔ tɔ yɔyɔ me le le Ghana du yiwo me. Míatsɔe be míeɖe asi le eyi ke le gbeta ŋuti míakpɔ Ghanatɔwo gbɔ. Wo katã woƒe gbedodoɖa mewo katã ɖeka koe nye a, Mawu gãe ko su yɔm wo katã wolea?
Gbalẽawo gblɔm nèle loo alo gbedodoɖa? Gbedodo, gbã míayi gbedodoɖa gbɔ. Gbedodoɖa yi ke dom Roman enuiwo le, Christian, Christianwo le, Moslemtɔwo le kple enuya dekɔnutɔwo. Gbedodoɖa mawo katã Yehowa Mawu gã gbɔ wogbedoam ɖa.
Mawu ehe nenie wò xexea me? Ewɔe xexea me zi ɖeka.
Zi ɖeka ko wòwɔe.
Egbe nenie wòkɔ wò xexea mee? Egbe ɖeka. Gbe ɖeka. Eye wòwɔea, mhm. egbe ɖeka ko do tsɔ nyo nuawo katãe. Meyi ɖe Englishwo gbɔ va eyo nua na wo kple gbe bubu. Meyi ɖe Chinatɔwo gbɔ va eyo nua na wo kple gbe bubu. Gbe ɖeka ko do. Ŋkɔ ɖeka koe le nuwo katã si le afi sia afi. So eŋkɔ yɔyɔa, Mawu gã ŋkɔyɔyɔa, mhm. ɖeka koe le xɔseawo katã si. Gake ezu egbe bubuwo mee woda wo ɖo ta. Mi meganya be ŋkɔ ɖeka ko yɔm xɔseawo katã wole o. Mawu gã ɖe, egodue míeyɔnɛ. Godu logo. bibi yɔ ni. Ye ma va zu God le Kristotɔwo gbɔ. Gake eyɔyɔ ŋutɔŋutɔŋutɔŋutɔa, ha eye ŋutsua, helu eye nyɔnua, alo aa eye ŋutsua. Ee enye nyɔnua. Nu ɖeka ko wotsɔ fefe aƒe me. Nu ɖeka ko wotsɔ wɔ mí katã le anyigba dzi. Enye dzidzɔkpɔkpɔ manyagblɔ ha. So gbetɔa ha he ha he alo a e. xɔseawo katã he le anyigba yia. Vawulsawo ko zãme ɖe sia ɖe le. Ne wotso dzidzɔkpɔkpɔ kpe ɖe ŋua, vawulsawo nye a, e, u, o, i, ɛ, ɔ, wɔme adre. a, e, u, o, i, e, ɔ. Ne yi ɖe míatɔ yevetɔwo gbɔ ase wo no wi Vawusawo ma dzim wole.

Ola, Ila, Ela, Ɔɔ.
Ke fia be wo katã Mawu gã koe wɔm wole. Muslim tɔ, Muslim awo ma. Christians wo, ha, he, a, e. Woso blisa kpe ɖe ŋu. Ha, helu, ya. Hallelu ya. Alo ya efantɔwo ma. So nka gblɔ me sia me le. Ɖo fe be nya gbie bu alo aleke? Ao.
Nu ya yɔ me wo le Mawu ŋkɔ ye ma. Mawu gan ne ne mo be ne wo yɔ ye ma. Vɔ vovototo le me.
Vovototo ɖeke me le me o ɖe. Haleluya! Ha, enye, enye bliss, dzidzɔkpɔkpɔ manyagblɔawo kɔ de dzi me na wò. Mate xexea me ha ʋlee míeyɔnɛ, dzidzɔkpɔkpɔ fefee. Gbetɔa ŋkɔ nye ha, helu. Elabe ŋutsu kple nyɔnua, ha, enye ŋutsua, ha, ehe, he, helua enye nyɔnua. So mm. eye wobe yewoado gbe woa, ha, helu, ha, helu, ha, helu. Eye wobe yewoado akɔ do ɖe dzi, wobe ya. Haleluya! Haleluya!
Tati be togbɔ be ame sia ame tɔ to vovo hã, nyagbe ɖeka dzi ko ƒete wotsi tre. Nya ɖeka amewo katã wole. Mawu ga ŋutɔ ye nye A alo H. Nyɔnua ye nye E alo H. Woame evea ƒe ƒuƒoƒoe wɔ wò. Ke leke wɔ hafi subɔsubɔ va sɔ gbɔ fifia? Ao subɔsubɔ ya, e, ne nyɔnuwo katã mo ɖeka le wo si ye woƒe Nàɖe nyɔnuwo, nyɔnu ɖe, mo ɖeka le mesiame si ate ŋu awɔ nuya? Mekpɔ gade dzesi o. Ao, dze ɔzɔ wa. Ese be mo, mo vovo nane wo si ne. Maɖe mo no gi dzi, maɖe mo lo to dzi, maɖe mo lɔ boe dzi. Ekpɔe a? So ese be vovo, vovo toto na nu nuwo me ne gbetɔ ƒome la be mesiame ƒe dzi dzodzro he dzi, nu he dzi, nu he dzi mo la to vovo. So Mawu nya nenema ta

Le kɔ na nyɔnu woame blaeve be ne woƒo ɖetsia, ɖe sia ɖe ehe wòyi detsi ma ƒo ge, yiƒe detsia, ale wòƒo ge ato evuvu to ge godogodogodogodogodo, ame eve tɔ mesɔsɔ go o. Eye nu ɖeka ko nèkɔ na wo ɖo gake ehe woƒo ɖetsia, detsia vuvu toto me nɔ ge. Mebe mage ɖe gogloa me ado ado nukukui na woa, nyɔnu lia ɖeka. eye ŋutsu blaeve te ɖe nyɔnua ŋuti. Ɖe sia ɖe te ɖe nyɔnu ɖeka ma ŋutia yiƒe nuwɔna vovoto ge le nyɔnu ma gbɔ. Ame aɖewo ku la ge, ame aɖewo hã dzi ge, ame aɖewo eʋe ɖu ge hafi ate ɖe nyɔnu ma ŋuti. Nenema ko Mawu hã le ema be Mawua emɔ̃hawo dzi míetoto ake ɖe eŋua, Menya ɖeka gbeɖegbeɖegbeɖe elabe mí katã mɔhawo míezɔ vovovoa, míwo teƒe míekpɔa, míwo wona be wò ŋɔtsie le sue, wò to le dzrolue, wò me le lɔbɔ abe loo mu ene. Enu mawo katã ɖe vovo ɖe vovo tso tso mía me ale be ale nètete. Tete ge ɖe nuwo ŋutia. Mhm. Papa medi mazã nye yiyia nyuie pa. To kuku ɖe ɖe ma menya be ewoa dekɔnutɔe nenye Kristotɔ woawo zã Biblia kple tɔwo, Moslem tɔwo zãna Koran kple tɔwo. Miava dekɔnu tɔwo gbɔ. Etsi ƒoƒo ɖee wo kɔ he doa gbe ɖa ne Yehowa Mawu. Leke ta wo le nenema ɖo? Leke ta mi nɔ tsi ƒom ɖe ɖo? Evo machine ya. Mhm.

mm. gake chip ye woyɔnɛ chip etsi ma chip ma nu ke le nu gbadzɛ ma dzi nu gbadzɛ sue ma nu ke le dzi hafi ne di eme ko ke machine awɔ aleke anɔ wɔm aleke ne dui ɖe china one second ele afi ma ne dui ɖe india in a second ele afi ma ne dui ɖe ʋe dzi in a second ele afi ma nu ke le nu ma me chip ma me hafi Eyi ne koe deme ko machine a nyɔ. Etsã me koe deme anɔ dɔm. Gake ne koe deme ko wowɔ aleke ko fifia afi nèɖoe ɖoa, nu ke nu ke le chip a me.
Ke wòe kɔŋtsi ne mí enye nukpɔla le to dzi. Nu ʋɛ le eme nye be ɖe Mawu gã ha nye xexea me katã ƒe dzɔdzɔa? Chip a ni ye mí yɔ nɛ. Eŋkɔe nye chip a ni alo satsi baba. alo satsimedza alo tsina. Tsinaa ye nye agbe ƒe ŋusẽ. Ye le xexeame katã, eya me yi xexeame katã ɖo tso. The pure spirit in you in and in everything is tsi. So mashinia hã
chip tsi ye le eme.
Chip ye le eme.
Eyi ne ko chip aɖe mea. Kakakaka ɣe ma yɔ ame ŋkɔ ɖe dzi aƒui aleke wòɖi hui ko eyi afika. Eyi amea gbɔ.
Fia ne doi ɖɔ eyi. Nenema ke etsi, etsia ye nye agbe ƒe ŋusẽ, ye nye agbe ƒe ŋusẽ ya me ye eyi Mawu gã tso dziaƒo ʋuu gbɔna. Enua tɔ̃ va zu gbeɖiɖi eya. edzo etsi ɖe anyigba. Etsie nye ya mee wo wotsɔ agbe ƒe ŋusea da ɖo. Mata etsia ne ege ɖe eme ne ŋkuwo le asi wòa nege ɖe tsaƒu me tsaƒua ɖo nɔ dodam abe demexɔ ene alo aɖo ya akpɔe abe ŋka e ŋka zãdui e e e fly ma fly ma nɔ keklem hẽ tsia tsaƒua ɖo nɔ keklem nenema. Even ƒuta ŋutɔŋutɔ hã ne yia, ne ekpɔ eƒu eƒu ke flo tso mawoa, ne ekpɔe ne zɔzɔm edzia, akpɔ be nane dzo dam eme. Edzoa le ʋie very pure white. Ne ne ne edzia mekpɔ o. Etsi le ema. So agbeŋusẽ ma eye wokɔe de nuya mea, fisiafi nèɖoe ɖoa, eyi ge.
Nenema ke etsi, etsi, etsia ŋutɔ, eyi ne ko agbe ŋusẽ wònye, eye wobe yewoade tsie ta na wò. Mhm. Nu ke wowɔna, menye na woade tsie ta, woade tsi ta, woade to awaken consciousness. Woanyo Mawu yi ke le mewò. Woanyo Mawu yi ke le mewò. Ye wo, nu ke wozã, etsi Etsi wozã. wozãna. So etsia ye nye agbe ƒe ŋusẽ. Ele nusianu me tsi ma le nusianu me mawu ɖesiaɖe tsi etsi zam wole eyi nebe yeado gbe mawua ɖe eyi ne ze tsi elabe etsi ya le etsi ma tsi kpli etsi ma le ma ekɔ ne tɔwo kple nusianu eyi ne yɔ mawua ƒe ŋkɔ ɖe dzi edo gbe yɔ ŋkɔ be e ne ne nyuie vɔ. Wie wie wie ma se.

Ŋkɔ ye wotsɔ na nyɔ nɛ le mawuga dzi me la, gblɔ be, O aʋlekiti aʋletɔ ʋlenɔ, ebe ye nye kɔso aʋlegbe, ebe yele agbenɔ ke bobo ɖi, yeƒe aƒe ɖe si nèwo ma, nyemeka mamlɛa gblɔ ge na wò o, eye meyɔe nenema vɔ koa? Ke nui hã wòle be ma dzi me la, eye megblɔ nya nɛ be, alea alea alea meko tsia, me concentrate tsia dzi, mekoe da aleke koa? Alea ko tsipe ya le nua me. Ne dɔe ne yɔa me koe ku yi da ɖe ta etsi yina. Nenema ke etsi ma eme ko tsia eyɔ ŋkɔ ɖe dzi ekɔnsɛtre ɖe dzi koa emedodoɖa ko yi edena kaba wu gbedodoɖa yawo katã mi wɔna. Take be etsi ƒoƒo ɖia ye nye nyuitɔ. Menye ekpɔ ɖe nya mawo be naƒo tsi wɔa ɖi. ƒo tsi, set the tsi force into a state of vibration, ne meƒoa ɖekaa, me vibrate o. Mm, me seselãme aɖe Ɛhɛɛ. enyɔ nye le Ƒo sanku, ne ƒo sankua, nu ke zɔna? Sankua e- ehadzi gee. ehadzi ge. So ne ƒo ɖevia, ɖevia xɔxlɔ ge, na ƒo nu ya, ne tashi me ɖe asi tsi ɖe ɖe yia ha, eye ne tashi ɖe yia, ɖe vibrate. So vibration enye nuwo katã dzodzo nyanyanyanyanya. Eʋua yi ne de dzo ma, eyo eyo li ne de dzo me ko vovovovovo ko akpɔ be edzodzom. Vibration ma ye nye nuwo katã ye ɖe. Gake ye nènya se taxi ko si vibrate ko. Hm, fia wɔ, fia nèbe ɖe Baba, ɖoɖoa. ke ame sia ame ate ŋu afɔ ŋdi, ŋdi kanyakanya ko ate ŋu aƒo tsi ɖea? Nu ke zɔ ɔ he, woate ŋu awɔe. Ame sia ame ate ŋu aƒo tsi Ame sia ɖea? ame ate ŋu awɔe.
Etsia ye nye the, the easiest way. Abe ale yi ke míefɔ ko nɔ gbe dom ɖa, ame Ee, ate gake afɔ nɔ ko aƒo tsi ɖi. nuye, nuye zɔ nye be ɖe Kristotɔwo alo xɔseawoa, woawoa, wonɔ nuƒoɖi ƒom. nukpoliƒolawo wonye. Mawu a ɖe woku toa?
Ao, meku to o ɖe. Mawu meku to o. Ta me hiã be nanɔ ɣli dom hafi Mawu nasɔ o.
Ŋkɔ, ne mebe ma, medzi ma, ŋkɔ ka yɔge malanɔ o? Akɔsu alo eɖem. Akɔsu o, ne, ne afisia afisia nɔ, akɔsu o. Eɖem, akɔsu o. Ɖe meyuie nenema ko wotɔtɔ ge. So enu ya dzi melea, ɖewohĩ ŋkɔ aɖe le nua hã si si ke wòle be mayɔ na wo hafi nàkɔe nam. Enye nuawo ƒe hemeŋkɔwo. So Mawugã ne be, ne be, ne wò nane na yea, ele be nànye ŋkɔ yɔ gena la nɛ gbã hafi anyo ye ŋutɔ. Nu ya ne bia ma, edze be na agblɔ nua hã nɛ, nayo nua ŋkɔ nɛ le gbe hã le nua si. Nàyɔe nɛ ko ekɔ ge na wò. Ko papa leke mi. Gake Kristotɔwo wa, mhm. wova nɔ nukpoli ƒom hee, nukpoli ma ƒom wòlea, womete ŋu tsɔ va ƒo tsi ɖi o. Gake míatɔ trɔ̃subɔla the so called be trɔ̃subɔlawo mm. ni traditional religion a. Nenema wo le yɔ mi ma be trɔ̃subɔla. Wɔwɔa
ehe wobe yewoa yɔ nua kɔ. Ŋkɔ hã wo sɔsɔ hã nyo Mawu le ele wo si. Ni hã dzim wo le hã ŋkɔ le si. Ehe dui la ko. Ŋ, wokpɔe. Ne míawo zɔ ema, Kristotɔwo woƒe nukpɔliƒolawo wonye. Woƒe gbedodoɖa maa, mete ŋu, nuya dim wole, mete ŋu de ƒe de ge o, elabe ekema meya yɔ, meya, meya wɔ nua bia, meya wome nye ŋkɔ o. Wome nye ŋkɔ yɔ ge, ŋkɔ, ŋkɔ ko sɔsɔ ga nyui o. Ekaka nuya dim wole hã, ye hã. Wogblɔ be God a, God, be in the name of Jesus. Se Jesus koe míenya ne ŋkɔ ye.

Míetu, míeyɔ nuawo ŋkɔ na wo, gake woawo ŋutɔwo wova to nuawo eŋl, eto ŋkɔwo o. Zioni, Zioni, Zioni, Zioni. Eye woɖe i aɖe wòva zu Zion, Zion, Zion. Metɔtɔ go o, menye ŋkɔe me o.

Amehawo si nua ŋkɔwo lea, wowo ne wodo gbe nua wo ne wotɔna. Nu ye va dzɔ nye be Israel-viwo yi míeku nua na woa, nane li wova wɔ yi nye be wova tso nu wowo ŋkɔ. Wowo ŋutɔwo ne woyi ɖe woƒe Holy of the Holy-a, wova yɔ ŋkɔ ŋutɔ. Ebe Israeltɔwo mele Kristo, womenye Kristo, womenye Kristo Bible me subɔlawo. me Israelviwo me Israelviwo eh, gbɔ mi ekpɔe sia. Woƒe dzɔdzɔmenyawo The Old Test- heŋlɔe. the Old whole Old Testament.
Testament ah, nu ye. Woƒe dzɔdzɔmenya koe nyo wotsɔ heŋlɔe. Awo the whole um, nu ya le wo si kabala le wo si. Kabala le wo si. Kabala ma ʋe gbɔsɔsɔsɔsɔ. Kaba lae ne geɖe ma ye ekpɔ be pronunciation pin mɔ geɖe o ʋegbe wònye ya. Ee, míeʋa woe koe na o. Gake eye wova eye wova nua kɔ ge le xexea mea, wotso nane ɖe woyɔna be cryptology, woɖe i-a ɖa, woɖe zubaot-ia wova zu zebaot. Woɖe numawo katã katã ɖa, gake ne woyi ɖe Holy of the Holya, wova yɔ, wova yɔ, wova tsɔ nya kpe nɛ wòva zu ʋegbe, ʋegbe ŋkɔ le nuwo katã si. Bigea wona se kpɔ be ne woyi ɖe gbedoxɔ, ne woyi gbe do go ɖa, me ʋegbe wodona o. Adãwo ʋegbe wodona. Duwo katã ʋegbe wodona. Islam ʋegbe dom wole. Alaa ilaha ola ila ila. Eya nuya míekɔ na wò ya gblɔm mele na wò ye. Yeah. Gake ewova tsoe.
Alaa ilaha Ila ila la wotoe menye nume nyuie kɔ na woe mɔ. Ke fifie mía moyo mi nye nu tɔ blibo hã mi ʋeʋe ŋgbe nya mɔ ɖi. Alaahu agbe Alaahue nye agbe Alaahue nye agbe. Ala nu ka Alaahue nye agbe. Alaahue nye agbe ra Alaahue nye agbe ra ekpɔe mawua wo tso dziaƒoa ehue wo ɖe gbã afi va zu xexeame kple maina. Alea hoe nye agbera, gake wobe, Alea hoe agbera, alea hoe agbera. Gake ne ebia wo fifia, egɔme enye be, God is great. Ebu. Ɛɛ, God is great. Menye ye ma o.
Mawu, Mawu ɖo ɖe ŋu va zu xexeame kple agbe. So, eye wotɔ to nua wɔa, ye na be xexeame katã va tsi adzo me. Hafi nàyi ɖe nua dzi, egazã ƒegbe ya, ɖekakpui aɖe yi ke ƒe ŋkɔe nye Frank Houdegbe ame geɖe yɔ be ya smart yawo ebe ne le nu ƒo zi geɖe ya ye kpɔ program ya enɔ ʋegba ɖe nɔ dodom tso nu na o eƒe so egagblẽ fia be zigbɔ zi ene lo zi atɔ ebe so ebe ma biɔ be ɖe ʋegbe wònye lo alo gbegbɔgblɔ ka wònye ʋegba kpɔ kpɔ esoa ye mawu gã si ke nye nyateƒetɔ mi gblɔ be pani mawu gã ye pani pani apa gɔgɔnwodutɔ

So, ke Mawu gã me koe na be ale wòle Mawu gbɔ ye ma alo ebla wo be paniam, paniam pa.
Ɖekakpui aɖe ƒe biabia ɖe fifi la, ema bia be ɖee ɖe enu yiwo katã fiam nèle le teƒe ya fia ɖe agbalẽ ŋɔŋlɔ aɖe ɖe wòle edzia? O, agbalẽ kɔsiɖa gbɔna me alo mi tsɔ kɔsiɖa eve gbɔna ko me agbalẽ tsɔ ge vɛ mi katã ame sia ame nadzo pɛnivi, pɛnivi, pɛnivi mi asɔ ta agbalẽ ɖe mekɔ gava fia mi.

Eme kɔ. Papa, ee, nyi tsɔ kɔsra yi va yi ami nɔ nya aɖe ʋlim. Ɖekakpui aɖe be bebia aɖe ebe wodo eŋegba aɖe be míexɔe de eme. Vɔa yi kpɔ be menye ŋegbe wonye o, ta nya gbee nye melɔ̃ ɖe edzi alo meda asi ɖe edzi. Ee, ŋegba aɖee. Ee, gbe sese wonye. Ŋegba le, e, e. Ɖoɖo nu woame atɔ̃e le esi. Asi megbe ma ƒleka la mee wo me lɔ̃ o hee. Enu mo katã alo viɔ ŋkɔ ɖee. Mm. Asi mi gblɔ ba asi gbegbe sia gbegbe ma. Mm. Everyday English.
Everyday usage.
Dani hɛ le esi. Nyamenya le esi.

Be lododowo li gɔme nɔ anyi kple ƒo ya dɔ nuƒo na gɔ. Nya me lododo woe ma. Den abe bubu hɔn sume fɔ logo wu. Eto ka me da ɖɔ gaza wo go le mi ye wo ma abe bubu woe ma. Enya gã wo nye me gblɔ he be. Mamlɛa nua, enye adagana. Adagana ya Mawu, egbe hame be Mawu do hafi wɔ xexea mea, ya ye ma. Le kpɔɖeŋu eme be, Zakadzagbekoe mu ati ya ɖo te. Ame aɖee mɔ hũ gbe do. Adagana ma me do. So, nya ma wòbia be mexɔe ɖe mea, ye nye. nya ŋutɔŋutɔ. Emelɔ̃ ɖe edzia? Gotatɔe ma. Mexɔe ɖe menye be ne nye kple wò míele nane ʋlim ŋu kekekekekekeŋ eye nèva gblɔ nyateƒe aɖea, ele be maxɔe, maxɔe be aa nu yae nye nyateƒe si nègblɔ. Koe kɔ kɔ de ɖokuinye me elabe nyateƒe gblɔm mele, nu yae gblɔm mele na wòa, eva dze nye nya dzi. Ke mexɔe ɖe eme be nya si nègblɔ.

Goglotɔ ye mexɔe ɖe eme le gbe le ma.
Ruben agbemabia se ebmabia papa be ɖe abe ale yi ke mie mlɔ obe mebia babia yewo kura va yi. Ebe yeƒe ŋkɔ nye Ruben agbemabia se tso akatsi vɔa me le kasua. Ebe abe ale yi ke miwo Kristotɔ miedoa gbe la hafi mlɔ anyi, miedoa gbe la miefɔ Abe nui fiem nèle fia abe ye ɖekakpui dza ene, ne yefɔ ko yeate ŋu aƒo etsi ɖe ne Mawu, ne yena anyi mlɔ ge aƒo tsi ɖe ne Mawua? Ee, gake nu ye dzɔ nɛ be ɖe Mawua e eye wòva xexeame va geɖe ɖoɖo nu aɖewo le esi fia eɖo yewo ŋkɔ be ye nye Voduda, fia eɖo yewo ŋkɔ be ye nye Xebiso, Fia nyi keŋ be Ra. Ale be efi wòva kake eɖokui ɖe mawuviwo me keŋ. Nuyi dim nèlea, eyi meyi gbɔ yi nu ma yi ga. Edi be nànye ŋkɔ. Mee ɖeko nèsusu be kɔ atso tsi akɔ ne mebe nuyi me eɖem kɔso dzi ma, menye wò ŋkɔe le nuya dzia? Yɔ le be nàyɔ. Gbɔwòe meɖo ge ɛhɛn. Nenema kee nèle be yeayɔ Mawu aɖe, Mawu hã, ameha tututu dim nèle be yeayɔa. Ese be wò ŋkɔ, wɔ- nànya eŋkɔ ale yi nèyɔ gee. Hafi nu ya dim nèle hã, nànya enua ale be na- wòanyo- wòanɔ direct. Mele gɔme sese be wokɔ aƒo tsi ɖe, ɖe ya me o. Ya gblɔm mele be Kristotɔwo ƒoa nu ɖe ya me. Nuyi mele wo si o, ɛ- ɛ- ɛ- goal mele wo si o. Edze be Mawu gã ɖoɖo nuwo le esi. Yesua, Yesua yiƒe dɔwɔwɔ le vovo. Mhm. Eh, Zakaza yiƒe dɔwɔwɔ le vovo. Sofia Gbade yiƒe dɔwɔwɔ le vovo. Hebieso yiƒe dɔwɔwɔ le vovo. Mohammed.
Ra yiƒe dɔ Mohammeda nu ye ma tɔgbe ye ma. so yi hã yiƒe dɔ so memewo katã ɖoɖo nuwo le wo si keŋ. Edze be xɔseawo woƒe, woƒe anatome ye nye be, ɖoɖo nu ya ame ya gbɔ nènɔa ɖom ɖoa, nànye alee wòle hafi nàdo gbee. Nànye alee wòle. Nàdo gbe ɖa. Menye ɖeko nènya gblɔ ge ɖe eyame o, aƒo tsi ɖe eyame, meka, meka nèɖom ɖo o. Eme be maɖo mawo ni ya wo ŋkɔ ɖo le afi ya godzi. Mm. Edo be ne be ya do gbe ɖa ne mawu a nu ya le shi.
Ele be na nya ƒe nu sia nu katã afi. Yara kiwo le shi keŋ.
Yara ki ne be ne yɔm ne la edo be na nya. Edze be na nya ma nye Dr. Kagbo uh, Medawo kumɔdzi eya ye nya me ke va la tsɔ ɖom ne wɔna yawo medie manana nya nyuie be Shekina Heba Center nye dɔwɔƒe ke le fe xem ɖe wɔna ya ta.